Tēnā koutou katoa, nau mai, haere mai ki tōku reo. Ko Raukura taku ingoa. Kia ore hoa mā, ko Raimona taku ingoa and welcome to Tōku Reo. Our series is based on the Te Whanake Māori Language Resources by Professor John Moorfield and will provide you with the necessary tools to begin conversing in te reo Māori. And it doesn't stop there, no! Only a month or so to go left,

What did we cover yesterday? Remember rāua? This means they when referring to just two people and if we want to add a person's name, we place ko before each name. For example, Ko Piki rāua ko Hoani. Piki and Hoani. But what if I wanted to add a noun instead like Piki and her brother? Check this out. Ko Piki rāua ko tana tungāne. Piki and her brother. Follow along with these examples Ko Huhana rāua ko tana hoa Huhana and her friend Ko Arapeta rāua ko tana tuahine Arapeta and his sister Ko Atawhai rāua ko tana whaiāipo. Atawhai and her sweetheart. Ko Hinewai rāua ko tana tuakana. Hinewai and her older sister. Ko Anipeka rāua ko tana koroua. Anipeka and her grandfather.

Yeah, ko Anaru Rao ko tana whaiaipo. Yeah, talk about can't keep their hands off each other.
There they are there. Who? Ko Anaru Rao ko tana whaiaipo. Ah, yeah. Man, I'm getting so hōhā with this assignment. Oh, why's that? What's wrong?
I just can't think anymore. Kei te pēhea koe? Oh, tino pai e hoa. I'm nearly finished. Hei Hinewai, do you know those two over there?
Carl, ko wai rāua? Ko Wiremu rāua ko tona tuakana.
I'm gonna cruise now.

So, the branches of the tree for instance would be Ko ngā peka o te rākau. Ko ngā peka, the branches, o te rākau, of the tree. Let's take a look at some more examples. The legs of the chair. Ko ngā waewae o te tūru. The love of Hinemoa Ko te aroha o Hinemoa. The canoe of Tainui Ko te waka o Tainui. The days of the week Ko ngā rā o te wiki. The baby of the family Ko te pēpi o te whānau. We've got one more set of examples for you guys, take a look at these. The clothes of the children, ko ngā kākahu o ngā tamariki. The pages of the book, ko ngā whārangi o te pukapuka. The tribe or people of Ngāi Tahu, ko te iwi o Ngāi Tahu. The wheels of the bus Ko ngā wīra o te pahi. The rays of the sun Ko ngā hihi o te rā. The fish of the sea Ko ngā ika o te moana.

Ka rera mātou i kī, manuhiri, ā, kei te whakaeke mai ngā manuhiri, ka mātou nei he manuwhiri. Ā, kāre mātou e kī, haere mai he pō, he pōhiri tā tātou, kāo, ka kī mātou, haere mai he pōwhiri tā tātou āpōpō. Hē?

Tana, his or her, tana. 45, forty-five, whā tekau mā rima. Peka, branch, peka. Kurī, dog, kurī. Irāmutu, niece or nephew, irāmutu. Whārangi, page, whārangi.

His or her, tana. Whā tekau mā rima, forty-five. Whā tekau mā rima. Branch, peka. Kurī, dog, kurī. Irāmutu, niece or nephew, irāmutu. Whārangi, page, whārangi.
Ka tipu, ka ora, hī! Kia ora koutou, welcome back. In the last episode we covered 10 new Māori words to add to our vocab.

Whārangi, page, whārangi. Whakatoi, cheeky, whakatoi. Matapihi, window, matapihi.

Peka, branch, peka. Ringa, ringaringa, hand, arm. Ringa, ringaringa.

whārangi. Whakatoi, cheeky, whakatoi. Matapihi, window, matapihi.

Wheel, wira. Peka, branch, peka. Ringa, ringa ringa, hand, arm. Ringa, ringa ringa.

Ahorangi, Professor.
Ka tipu, ka ora, hī! Ka tipu, ka ora, hī!

Ko wai, ko wai ōu iramutu? Ā, ko Hēmi rāua ko Rapaere aku irāmutu. He rawe ērā ingoa. Āe.
Kei whea rāua? Kei konei rāua e noho ana, kei Waitākere nei. Ā, ka rawe tēnā. Kei roto i te ngahere nei? Āe, kei roto rā i tēnei rohe o te ngahere o Waitākere. Tēnā koe.
Tēnā koe. Ko wai, ko wai ōu iramutu? Ā, ko Hēmi rāua ko Rapaere aku irāmutu. He rawe ērā ingoa. Āe. Kei whea rāua? Kei konei rāua e noho ana, kei Waitākere nei. Ō, ka rawe tēnā.

Ko e Homa me whāki atu au i tētahi tikanga āku, ka hanga kiriwetingia pea wētahi, ka hakatoingia rānei wētahi, engari e pai ana, i raro i te tunu o tōku whare, ko au anō te rangatira, kei au te tikanga. Kore ana mō tēnei whare e kīia nei ko te whare mimi. Ko au te taikorokē ngākau nui ki te pānui pukapuka, Ā, rangi kore kē ki te tae mai mahi tera mahi i ta ra, no reira i te po ka herea ki reira, ā, ka mauria atu aku popo kei raro nei taku ringa nei e, e, e, e, e huna ana, ā, kia kore au e, e mau i a wai ranei e mahi ana i tenei mahi. Na, ka peka pera atu, ka ata katea hoki te matapihi kia kore ai taku panui e raru i, i nga turituri o waho. Na, koe ke tera ko taku whare wananga. Ari nga wharangi e panunau i rere, ara i nga wharangi, ara i nga pepa uku i tau nei, e wharangi popo ake. Hei taku, kia kaumatau, kia ono tekau ma whitu nga tau, koni atu, hei ko taku, a te wa e kohungia i taku matenga, E tauri ai taku mātenga e te kohu, e te hukaraini, kua taka kē ngā wīra i te waka, hei tāku, mahi tonu anō i tēnei mai. Ko taua koroua rānō kei te pai, ko anō te rangatira o taku whare. Kaua e whākina. Ka tipu, ka ora, hī! Now you have the chance to see how well you did. We're going to watch the footage again but this time we'll put the word up on the right hand side of the screen.
Koe e Iehoma me whāki atu au i tētahi tikanga āku, ka hanga kiriwetingia pea wētahi, ka hakatoingia rānei wētahi, engari e pai ana, i raro i te tunu o tōku whare, ko au anō te rangatira, kei au te tikanga. Kore ana mō tēnei whare e kīia nei ko te whare mimi. Ko au te taikorokē ngākau nui ki te pānui pukapuka, Ā, rangi kore kē ki te tae mai mahi tera mahi i ta ra, no reira i te po ka here au ki reira, ā, ka mauri atu aku popo kei raro nei taku ringa nei e, e, e, e, e huna ana, ā, kia kore au e, e mau i a wai ranei e mahi ana i tenei mahi. Na, ka peka pera atu, ka ata katea hoki te matapihi kia kore ai taku panui e raru i, i nga turituri o waho. Na, koe ke tera ko taku whare wananga. Ari nga wharangi e Panuinau i rere, ara i nga wharangi, ara i nga pepa u kui tau nei, e wharangi popo ake. Hei taku, a, kia kaumatau, a, kia ono tekau ma whitu nga tau, koni atu, hei ko taku, a te wa e kohungia ai taku matenga, e tauria ai taku matenga e te kohu, e te hukaraini, kua taka ke nga wira i te waka, hei taku, Mahi tonu ana au i tenei mai. Ko taua koro ana la ano, kei te pai, koa ano te rangatira o taku whare. Kaua e whakina.
Tēnā anō koutou katoa. For you to be able to communicate effectively in a language,